Lobo lango, alu, kacel ki jo ducu ma winyo leb Luo, omyero waloku citail ma megwa ko me kwo, kinyut mar bot dano ma nongo pud dano kwo, kikony dano ma dano pud kwo. Mar eni ki ribbe ma wun wunyuto i kare me to, i kare me peko, i kare me lyel, i kare me yikki, ka onongo mar eni onyutu, ma pud dano kwo, koro peko peke i lobo Acholi, koro peko pe i lobo pa Langi, koro peko pe i lobo pa Luo, koro peko pe i Luo nation noko weng, i lobo pa Luo koro peko tye peke iye wa mo. Ma Luo gimito ginyut mar nongo dano oto, ginyut ribbe nongo dano oto. Ka ikwo pud inongo kidegi calo nyim ma iye kikweyo, nongo kidegi calo lyono. nongo kikec botgi calo lyono. Ento ka ito dong bedo ni bedo nen calo idwogo lim calo kic. Ka pud ikwo nongo nen calo ikec calo aluvero, ikec nongo calo aluvero tek ito tap i lobo pa Acholi, i lobo pa Lango, i lobo pa Lur, i lobo pa Luo. Nen calo idugu lim calo kic. Nen calo idugu lim calo ojibo. Nen calo idugu lim calo moo ojang. Nene lit. It disgust me so much. Abedo i lobo Acholi. Abedo i Northern Uganda.

ma kitye ka nyutte bot ominwa BP ma pud oto en cocok ki i accident en oweko aneno awaco ni lwaki ma eni mono pingo pe kinyuto i kare ma dano kwo ribbe eni ma kimiyo tok co dong i redio me nono me timo ngo gini pingo pe kitim ribbe enoni mono ma dano pud kwo. Pingo pe dong ribbe eno ma dong wabiyiko ki i pii pii? Dong ribbe eni pingo pe ogak dong matwal? Pingo pe ogak matwal ni i dwe me apar-aryo-ni wan macalo Acholi ma guluko weng, wan macalo Acholi weng wabicito ka capoting ominwa mo me i Lango wek wanen ni cone opong? Contribution weng kicit dong kong i lira. ginyut capot weng ka mitte ni ngat cani-ni ojok milion pyerabic onyo milion miya wacitu dik imaca ka tye time i acholi dok kiyero lawer moni bedo calo kalulu en omyero obed ka rotating Mar ma wun lutino olwo wunyuto i kare me tuko odilo, pingo mar eni pe kinyut i kom luwewa, i kom danowa ma pud gikwo? Ribbe ma wun wuribbe i kare me to, i kare me yik, i kare ma dong lawer moni oto onyo ngat mo ma pire tek oto onyo politician moni oto onyo ngat mo ma Pire tek ilwongo to ni pingo wun mono degri pe ma pud dano kwo. Ka dano pud kwo nongo dege kwici kwici kwici kwici nongo ogak ka loko nyinge marac, ogak ka waco racce keken. Kit ma timo jami maberne pe opwoyo, pe oye wacone ni ber. Ento ka oto wucako time calo wun lutal.

citayil me bedo calo lutal-li wun wuweko koko wun alur kacel ki lobo lwoko ducu. Ngo kong rac ki wan? Wer luwer me Northern Uganda wa yam industry me Northern Uganda pe dongo pe cito ka mo. pi tim me nyeko, gem, ororo, lweny ma konnye peke, mone ma konnye peke, adekadeka ma konnye peke. Tika nyayo peko jwi nino ducu i lobo pa wan Luo, i lobo pa wan Acholi, i lobo pa wan Langi, i lobo pa wan Lu gin alu? Wacako marre ki ribbe i kinwa. Marre ki ribbe en aye twero konyo pekowa, en aye twero cobo pekowa. Wawek otimme calo lutal, wawek otimme calo lukot dano ma ka dano kwone orweny kimyelo kinyuto mar bote ngat moni kok. Pingo mono idego i kare ma ngat-ni tye i ot yat? Kong wabutu cal labolle i kom Domingos Dedon. I kare ma Domingos Dedon kome lit, ngat mo muko ka nene i ot yat peke, ocanne kit mo keken, acholi mo kono lao mo mucito pe. Ento teke to, wune dano kit ocako joge ki cente. Kony an ma pud akwo ki cak konyo dano ma pud kwo. Ribbe ki nyuto i kare ma dano pud kwo. Ka wun wutye ka nyuto ribbe ki marre keken i kare me to, an aneno wun calo lutal, aneno wun calo lujogi. Wun pingo wumaro dano muto? Dano muto dok pire tek mondo oloyo ma kwo. Eni peny ni dano ma oto mono pire tek loyo dano makwo? Ka dano makwo pire tek ci dong ribbe eni ma wun wutye ka nyutte ka dano oto-ni omyero kigek dong ogeki ribbe eni ma wun wutye ka nyutte i to pa BP-ni dong wuwek wuribbe ni ogek bot abi naka ki cen ribbe ma dano pud kwo ni i I dwe ma acel wabikwanyo luwer ma kuman abic i Lounge Sub Region, wabicito ka tyelo kwot botgi. I dwe ma aryo wabikwanyo luwer abic ki i Acholi Sub Region, wabityelo kwot kitgi wanen ni gudongo. kibed ka timone kumeno wek kong wanenu ka peko mogo bibedo tye i lobwa, wek wanenu ka peko mogo bibedo tye i lobo pa Rwot. Ci dong kono inen ni luwer bene kong keken akaungi mo ma tye oko dong icweke gin mo bene pe, teke dong peko otimme, to otimme omyero guring i distrik ka rayo ciling, omyero guciti ka bako doggi bot dano. Pingo pe ki building an institution ma nongo tye organize ma twero tic ma twero konyo peko ka peko opoto ma twero cobo peko ka peko opoto co acoli, langi, alur ki lobo lwogo weng ki wek maro dano ma nongo dano oto ki cak maro dano ma nongo dano kwo ki cako nyuto ribbe ma nongo pud wakwo eni. Okony dano ma nongo pud dano kwo. Okony dano ma pud dano kwo. Kit nyut ma nining bot ngat ma oto oko en bene pe ngeyo dong. Pe ngeyo bene kara wun wubedo ka nyutte ma. Pingo mono? Pingo pe imiyo na ma pud akwo? Pingo pe ikonyo an ma pud akwo? Pingo pe ibino ineno an i ot yat ma pud akwo? Pingo pe ibino ikwony an ma pud koma pud lit atye ka twoni? Pingo omani mono? Pingo pe inyuta i cawa eni? Pwoc ma imito pwoya kwede-ni pingo pe inyuta i cawa eni? Wek kit dano ato nyo dong abedo pe i lobo nongo angeyo ni i ada ba an abedo i lobo kanya onongo ngat ma kuman mara, onongo ngat ma kuman mara, onyo ngat ma kuman ribbe kweda. Ineno? An abedo makwo i lobo Acholi onongo ma pud akwo i wi lobo kacce-ni wukot jo ma jami onongo mara tutwal Odong Romeo onongo mara tutwal Badman Solo onongo mara tutwal Kauda onongo mara tutwal Produca Ucayi onongo mara tutwal kona anga niko weng onongo mara kuman. Ento man marne omyero wunyut mere i kare me rayo cente ba, wunyut mere i kare me peko, wunyut mere i kare me can. In aneno calo citail kong gola ma konye peke. Yes, aneno citail kong gola ma konye peke. Co acwali wulok kitwu, langi wulok kitwu, alur wucak loko kitwu, kicak nyuto ribbe ki marre ma dano pud kwo.

me cito ka ribone me wege ni aka ika ngat can tye icone pe iket nying an iye ka lawer can tye icone pe iket nying an iye an pe aribo citec ki ngatti pe aribo microfon ki ngatti acoli lawoti rwo lawoti lao lawoti alum lawoti iwaco ni pe iribo microfon kede pingo wer obedo ribbe wer pe obedo competition wer obedo bino kacel me tic kacel. Ento man dong dekke mone ma tere peke nyeko me kwiyo piny me kin gang gem me kwiyo piny me kin gang roro me kwiyo piny me kin gang. Acwodi kacel ki langi alur lobo alur wan wabicayo ngeyo pi awene. En oweko awaco ki lutino pa dano ni kong owoti pe ogak i dye kulu keken, kong owoti pe ogak i dye lyere keken, owoti pe ogak i taun pa Ida keken. Pe ogak i taun me arwa keken, owoto i twok lobo mapat pat, wunen kite dano marre kwede, wunen dano kite aribbe kwede, ka wek wucak kor piny nen calo odwok gang kuca. Cwiny acweja pe kikabo ni i lobo i lobo pa Luo, i lobo Acholi, Lao ki Alu, ripot ma iwinyo en aye breaking news keken. Gin mo ma kong iwiny ma kelo yomcwiny i komi peke. Jemine weng ma iwinyo ki gang kwija ki likoyo. Jemine weng ma iwinyo ki gang kwija bad news keken. Kwena mabeco dong wabiwinyo awene. Jemi mabeco wan macalo lwor wabineno awene. Aloko man ducu pi lit pa jami ma tye ka timme i lobo pa Luo. Aloko man ducu pi lit pa jami ma tye ka timme i kom lutino Luo. Lwongan ni His Excellency Doktor Daniel Soka.